ya swiyimo swo hambanahambana ma ri kona makhombo ma huweleriwa ka ti-tv ma ri kona makhombo ma huweleriwa ka ti-newspaper ma ri kona makhombo ma huweleriwa ka rhediyo hi yima hi ku nawu swona swi nge hi hambanisi na rirhandzu ra xikwembu a hi khomeleleni ka rirhandzu ra xikwembu mo ni pfala hi ndlela leyiwani hi na tixaka ta rirhandzu swa laveka ku hi ti tiva ti ri tixaka leti ku na rirhandzu ra filial love Rirhandzu ra philia i rirhandzu ra ku rhandza vanghana. Loko mi ri na rirhandzu ra philia i rirhandzu ra ku rhandza vanghana. Hi yona mhaka loko mi twa ku Philadelphia hi lero Delphia liya yi huma ka Delphos leswi vulaka ku beloved brother swi vula ku i munghana loyi a rhandzekaka se i philia love rero yeleyo i rirhandzu ra ku rhandza maseve i rirhandzu ra ku rhandza vanghana se nakambe ku na rirhandzu ra eros love eros love i rirhandzu ra nsati na nuna loko va rhandzana va tekana va mbarisana na tiringi va tsakelana na loko munhu a ri ndhawini loko ku ri hava nuna wa yena a twa ku borha loko ku ri hava nsati a twa ku borha rero i rirhandzu ra vatekani rero se rirhandzu ra hambana a ri fani Ku na rirhandzu ra staunch love. Rirhandzu leri ra staunch love leri i rirhandzu ra ku rhandza maxaka. Loko u nga ri xaka ra mina a wu rhandziwi. Swi vula ku loko no va na khampani ni ri na rirhandzu leri ra staunch love ku thoriwa va ka Xilumani ntsena, ku thoriwa va ka Mashava ntsena. Movha wa kona loko ni wu xava ni tlhela ni tsala ku The Mashavas only. A wu yimisi lifiti loko u nga ri wa ka maxava. Se rero i rirhandzu ra stoncho, i rirhandzu ra ku rhandza ma, va, va, maxaka, i rirhandzu ra le rixakeni. Loko u nga ri wa rixaka rero, a wu tsakeriwi, wa monyiwa, a wu tsakeriwi, u tekeriwa hansi, a wu tsakeriwi, wa tsan'wiwa hi ku a wu wa ndyangu wolowo kumbexani xivongo xexo. I rirhandzu ra stonch love. Mara rirhandzu leri ni ri tisaka leri ni nge le ku chumayeleni hi rona i agape love se rirhandzu leri ra agape i rirhandzu ra xikwembu rirhandzu leri a ri na swipimelo u xisiwana wa rhandziwa u xifumi wa rhandziwa u dyondzekini wa rhandziwa a wu dyondzekangi wa rhandziwa u na ndyangu wa rhandziwa a wu na ndyangu wa rhandziwa wa khongela wa rhandziwa a wu khongeli wa rhandziwa se rirhandzu leri aname ngopfu ri aname ku tlula na lwandle rirhandzu leri a ri na swipimelo hi rona ni ri tisaka eka madyambu lawa ni ku swi nga hi hambanisi na rirhandzu ra xikwembu hi ndlela yin'wana hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona swi nga hi hambanisi na agape love Hey, hi nga hamba na rirhandzu ra Xikwembu a hi tiyiseleni eka rona a hi khomeleleni eka rona swi nga hi hambanisi na rirhandzu ra Xikwembu vanhu va nga ku jikela kun'wana u jikeriwa na hi maxaka vanghana va nga ku jikela nuna a nga ku jikela kumbe sati i levhele ya rirhandzu yeleyo mara xikwembu xi nge mi sukeli Xikwembu xi nge mi jikeli, hi ku rirhandzu ra xona ri tiyisela hi laha ku nga heriki. His love endures forever. Rirhandzu ra yena ri tiyisela hi laha ku nga heriki, ra ha ri ku tiyiseleni na namuntlha.